Fejn għandna lil eh, Sefora illi tinsab hawnhekk mill-laqda tal-Malti. Kif inti? Tajba, grazzi.
Immissjajnik, immissjajnik għal immissjajna lilkom. Eh, minħabba l-Ministru għal-Finanzi. Eh, kollox irid ikun.
Kollox irid il-lingwa biss. Kienet il-ġimgħa tiegħu allura biex xira illi nidħlu. U din il-ġimgħa l-ġimgħa tal-kodba. Il-ġimgħa tal-kodba.
Ekk huwa illi il-kodba jiżdiedu qegħdin jew jonsu. Jinnejt li fidejna.
Didu, mm, fidejna jiġifieri kemm kodba qed jiġu pubblikati u kemm qed naqraw. Xi pubblikati qed jiżdiedu Qed jiżdiedu, eħe, eh, eh, ħadtek minn dak il-lat qed jiżdiedu mhux ħażin fil-letteratura Maltija kull sena qed naraw numru sabiħ ta' kodba jiġu pubblikati u l-Festival tal-Ktieb li Ħa jiġri din il-ġimgħa huwa xhieda ta' dan. Jinqraw biex inkun onesta naħseb li aktar ma jmur il-mezzi soċjali, Facebook, eċetera, ovvjament iktar qed jieħdu post il-kodba. Eh, però xorta issib min iħobb jaqra u min jiddedika ħin għal qari. U fil-festival tal-ktib naraw dan ukoll għax ikun hemm ħafna qarrejja, ħafna kittieba, ħafna nies li eh, jgħixu Dan huwa huwa
jiena kważi nsejħlu fenomenu illi l-industrija tal-kodba jisa tisplodi daw l-aħħar mm. ekka xar snin f'pajjiżna kien hawn anke minn nies li nitkellem magħhom, pubblikaturi, jgħidulek isma' żdiedet u kif. Mill-banda l-oħra imma meta titkellem man-nies in ġenerali kemm verament jaqraw Vera, jisu ġenerazzjoni ħa sa 40 sena, mhm. vera ma jaqrawx in-nies. Iva, veru, eh, pero anke ġifiri jek tmur f'kors l-Università u staqsi min jaqra, mhm. anke fil-kors tal-Malti xi kultant, nista' ngħid kont studenta tal-Malti, dizappuntanti r-riżultat, ngħid il-verità. Imma mbagħad xorta jkun hemm dawk il-ftit li jaqraw u jaqraw bis-serjetà u ġenwinament, jiġifieri għax iħobbu l-kotba, jħobbu l-qari, jħobbu jitgħallmu. U dawk jagħmlulek kuraġġ. U l-kotba mbagħad, il-kotba kollha li qed jiġu ppubblikati jkunu speċifikament għalihom li japprezzaw il-kotba. Jiena t-tip ta' persuna li naqra kollox, kull ħin u
kull moment li kollha. Le, il-kelma hija kważi kważi vizzja tal-informazzjoni. Forse għalhekk naħdem fi xandir, ma mhix se taħrab li xaħa irrid nmur u nara. Forsi naqra żejjed fil-każ tiegħi, però tinnota li fil-ħajja tal-lum biex tgħix u taqra tibda tinqata'. minn ma dak li jkun. Ġifiri, jien anke jekk prodott, ħankun qed niċċekja lu kollox u nara. Jekk nara xi ħaġa interessanti għan nerġa' nirriċerka fuqha, anke film, pereżempju, m'iniex kapaċi nara l-film biss. Daqshekk. Le, le, le, ħanfittex aktar.
Ħanfittex fuq, ħanaqra, eċetera. Il-verità hija li ħafna min-nies kemm għandhom il-ħin li jagħmlu hekk. Iva, l-ħajja hija aktar maġla lum il-ġurnata, u ġiġri fejn qabel seta' jmur jistrieħ joqgħod jaqra ktieb. Mhm. Illum il-ġurnata jisna wara ġurnata xogħol jew skola, eċetera, ma jkollniex aptit immorru noqogħdu niffukaw, mhm. nippreferu mmorru naraw film jew ma nafx nitlu fuq Facebook, jew xamel dak u liħor u. Dik il-verità. Ma noqdux nħadmu moħna. Jiena ngħid ar u nafxina ngħid Agħar milli ġa sempliċement fuq Facebook, illum il-ġurnata l-Instagram li tara eh. stampa u daqshekk. Veru, imma meta ikun hemm il-klim ta' taħt. Oh, l-aħħar, kemm ikun miktub tajjeb. Le, le, vera, vera. Meta niġu għal Malti fil-kotba. X'in ir-realtà?
Jiena naħseb, issa din hija opinjoni tiegħi sewwa, li Għandna l-kwalità tal-letteratura Maltija edha titjib qed tinbidel. Ma qed titjib fis-sens ovvjament dan il-kodba l-kontenut tagħhom jirrifletti s-soċjetà, l-ġenerazzjoni li qed ngħixu fiha. Jiġifieri mhux ħadd mur taqra ktib issa u tistenna li ħassib dak li kiteb Dun Karm biex insemmi. Alla ħares. Eżatt. mit sena ilu. Imma. Għax evolvit is-soċjetà tħetni. Eżatt, eżatt.
U l-kontenut huwa riflessjoni tas-soċjetà. Imma ġifieri l-kwalità nbidlet, illum forsi ssib eh, kodba miktubin aktar bi stil li forsi jinftijem aktar eh, jiġifieri aktar leġġer. Eh, ma jek tqabbel il-kidbiet, per eżempju, għat jiġuni f'moħħi Klera Zoppardi. Sewa.
Li hija kittieba vera brava, vera hekk napprezza. U Trevor Zara. Mhm. Illi tnejn li huma vera narhom differenti mbagħad minn eh, min xulxin. Min hu l-iktar eh, mainstream, ġifieri l-iktar kurrenti għal-massa? Fem, diffiċli tajt, għax għandhom stili differenti kif tajt sew inti. Però Ejja ngħidu hekk, Trevor Zahra ilu ħafna iktar fix-xena, allura n-nies, anke jiġifieri n-nies li ma jaqrawx, illum il-ġurnata jafu bih għax jarawh fuq it-television, jiġieli jmorru jaraw xi dramm li kiteb hu, qdrajnieh mhux ħażin. Claire Azzopardi wkoll qed tindara mhux ħażin u jiġifieri qed isiru jafu n-nies biha sew. Però naħseb li n-nies xorta aktar imorru għall-kitba ta' Trevor. Forsi ta' Trevor. Għaliex imma għax hija aktar aktar eh, il-mod mitkellem?
Trevor ma jisibix ma jaħsibix darbtej biex anka fil-pubblikazzjoni tiegħu idaħħal klim bl-Ingliż u idaħħal ukoll l-Ingliż. Kif eh, nitkellmu aħna? Eżatt, eżatt. Mhux għax Claire Zoppardile, xina Pereżempju fil-pinna ta' Claire Azzopardi togħġobni ħafna l-awtentiċità fil-kitba tagħha li tikteb ukoll kliem bl-Ingliż jew il-mod kif nitkellmu daqs li kieku hemm konverżazzjoni għaddejja meta ma tkunx konverżazzjoni. Però naħseb li hemm differenti fl-istil tagħhom ukoll huwa li Trevor forsi jixxaqleb naqra iktar lejn it-tradizzjonali minn Claire Azzopardi, per eżempju. Hija kontemporanja ħafna. Eżatt. U anka isib frammentazzjoni wkoll fil-kitbi tagħha, per eżempju, din is-sena pubblikat Kastillo l-ewwel romanz tagħha. U fih għandek ħafna frammenti, per eżempju, daqqet jirrakkonta l-ispettur, daqqa qed jirrakkonta Kati, għandek dawn il-biċċi differenti. Ovvjament ma qrajtx kollox ta' kulħadd ġifieri nista' ngħid mill-qrajtina, però Naħseb li minn dak il-lat ivvarjaw naqra minn xulxin għax naħseb il-kitba ta' Trevor hija aktar strutturata b'tali mod li aħna drajna naraw forsi. Filwaqt li dak li huwa modern mhux astratt ta' ġifieri xejn xejn. U Trevor jikteb modern ukoll kif qed tgħid inti ġifieri, imma xorta jkun hemm dawn il-fettuqiet ngħidlhom jien li jfirdu kitba minn oħra, stil minn ieħor. La nkunu qegħdin lura mill-bon ġu pass li ħa naraw eżatt sippost ħaddin li kellhom imorru u la naf Daniel jew Sander ħajkun jagħti jaħleb xi ħadd minnhom il-mos u n-naċ. Hmm, interessant. Ġifieri issa naraw eżatt eżatt fejn ħajmorru, ma la niġu lura. Ħa nitkellmu ftit iktar fuq kif intom bħala għaqda ħad tkunu preżenti fil-Festival tal-Ktib. Ekku.
U
Nitkellmu wkoll fuq il-promozzjoni tal-ilsien Malti vis-à-vis il-pubblikazzjonijiet ukoll. Però qabel ħa nħalli f'idejn id-Danusan.
U iktar kmieni ltqajna mal-Kappillan u issa jmiss lilek Lel, is-Sagrestan. Kemm ilek Sagrestan? 42. 42 sena. U kif tħajjart kont 42 sen ilu s-sir sagrista? Dak kien għaw kappillan, dun kan freddo, għalli tiġi, għetlu ju, kont tabbati ġiġa viri. Kem kell egzmin?
Kem kell 18, 19. U ġifrenti, xolok dejjem, ek ħdem? Le, le, le, jina kint elektrixi u plamer. Umbat tiġi għawnek u kol, part-time. Eh? Part-time. Part-time sagristan.
Ejju. Issa, u xekun ix-xol ta' sagristan? Tiġi fil-ħodu tiftaħ. Fiex ħinek?
Għabel konna nġu fil-ħamsa, issa fil-sitta. M'għadux kmieni. Xorta kmieni. Iktar li jkun hemm il-ħadd, is-sibt u l-ħadd u l-ar. Għax iktar li jkollok ġurnata u stess. Kollok kun hemm ħafna quddies. U x'tagħmel? X'tagħmel? Eh, x'inhu x-xogħol ta' sagrista? Niġi nixer xaman, lest l-impelluzzi, l-offerti, jiġi l-qassis, inteħ l-intenzjonijiet, U nħossib il-qoddisa nixbor, l-importanti nixbor, eh? Għaliex? Għax jekk kodhom bżonn il-flus. Isba' ħafna nies imorru l-qoddis u laqas jirrealizzaw l-affarijiet isiru għax x'ħadd iħallas somu kollox hekk biex jixtraw l-affarijiet. Hemm spejjeż kbar u x'hekk involuti. Ejwa, kuljum. Tiskanta kemm ikun hawn spejjeż hawn, u stiju hekk. U bħal u jinnaf, u hawnhekk hawn famużi wkoll niepel u x'hekk. Għaqni, per.
Ek, għandkom kem tamlu xie għampjena? Ejwa, waħda kienet antika, restawrajnija, issa t doqman għall-loċ fuq s-sijat. U inti t-doqqom u koll għannipe? Jew automatika? Le.
Fidejn. Mux għawtum fidejna, doqqom minn isfel. Minn isfel, ta. Ma tiġu, zazax doqqom minn fuq. Eh, tajjeb.
Liel, aħna nixtieq nagħmel ġurnata u nitkellem miegħek, eh, imma eh, inti għandek x'tagħmel u jien qed imur inkompli wkoll. Liel, grazzi tax-xogħol tiegħek. Grazzi jent. U dan huwa lieli is-sagristan tal-Knisja Taħad dingli. U xek, mur kompli, mur kompli. Insellmulkom, aħna nibqgħu rek għal ġimgħa sejħa dingli. Dak ma nafx jekk kellu xi tibek fidu, hekk sew daw imorru jduru l-postijiet għatte lemmu law id-danusan imma nkomplu niskopru aktar il-ħad dingli li jiena bqajt impressjonat li minkejja ċokon tiegħu bħala raħal xi storja kbira għandu. Ħad-Dingli. Nfakkrukom li mi għandi l-President tal-Aqda tal-Malti, hawnhekk nistgħu nitfgħu naqra mużika, sur audio men, kif fuq hekk silenzju għassa hekk aħjar. Kemm niddejja jiena bla mużika. Top taqra u tisma' l-mużika fil-sfond. Jiena persuna li faċilment nintilef, ma tantx kapaċi nikkonċentra fuq ħaġa waħda. Allura jekk ikolli l-mużika għaddejja, tellifni ftit mill-qari jekk inkun irrid nikkonċentra. Jalla ħares tagħmel hekk għax inkun ħadimt xi xogħol li għandi. Fil-festival imma, se jkun hemm silenzju assolut u kotba? Le, fil-festival ħa jkun hemm attivitajiet il-ħin kollu, tista' tgħid. Il-festival huwa organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Jiġifieri l-attivitajiet jieħdu ħsieb huma biex itellgħuhom, jorganizzaw programm mimli daqs bajda biex ngħidu hekk. U aħna f'dan il-programm dħalna wkoll u ħa jkollna tliet attivitajiet fil-festival li ħa jsir bejn l-Erbgħa u nhar il-Ħadd. U l-Ħadd se jkun hemm għax naf li l-Ħadd hemm attenzjoni. L-Ħadd l-ikbar ġurnata lina. Ħa jkollna t-tnedija tar-rivista tagħna Leħen il-Malti. Leħen il-Malti hija rivista li tmur lura għall-1931. Ara u naqra, eh?
Meta bdiet l-għaqda, ilna ilna d-dejn. Mhm. U għanna t-tnedija taħħa dakinhar. Issa, leħen il-Malti huwa interessanti għax mhux ktib kwalunkwe ta' kitib wieħed u daqshekk. U daqshekk.
Fil-fatt
huwa joffri xelta ta' kitbiet u ta' kittieba. Per eżempju, ssib kittieba stabbiliti bħal Charles Asa fuq naħa, u mbagħad kittieb ġdid, per eżempju Andrew Debono Cauchi li ħa jippubblika l-ewwel darba f'leħen il-Malti u anke Kenneth Scicluna l-ewwel darba Michela Pulis, jiġifieri hemm ħafna ismijiet ġodda, hemm ismijiet li drajniehom u kollha qegħdin miġburin fi ktieb wieħed. Issa, ħafna jibżgħu illi, ma nafx x'inhi ta' jiġifieri din Il-fobja hekk illi għax bil-Malti jista' jkun tqil.
Le, hemm xi ħaġa l kulħadd fis-sens ħassib kitbiet li forsi tifhimhom ftit inqas minn oħrajn, ma fil-veru sens tal-kemm hemm xi ħaġa għal kulħadd għax għandna proża, għandna poeżija, għandna traduzzjoni wkoll ta' poeżija mill-Ingliż għall-Malti u għandna wkoll kitbiet akkademiċi tlieta. Jiġifieri Huwa avvarjat, mhux għax bil-Malti hu iktar diffiċli, jien ma naqbilx miegħu dar raġunament għax Naqbel il-Malti miegħek jien. nitkellmuh u niltaqgħu miegħu kull fejn immorru hawn Malta, jiġifieri. Il- Il-promozzjoni ta' lsienna. Ehm, Ħafna tiġu aktar konxji li jien nieħu pjaċir, per eżempju telespettaturi li jgħidu li jiena għattali jdejjaqni jippreżenta għax ma mhux kapaċi Ma jeżax ehm, Malti. jagħżel Malti Aha. tajjeb. U ssib ukoll min jgħidlek dik il-gazzetta Jogħġbuni l-istejjer li joħorġu, imma l-iżbalji li jkun fiha ehm, Niltaqgħu ħafna. niddejja niddejja naqra. Ġifieri ftit ftit qed naraw li n-nies ehm, qed isiru aktar konxji u b'ċertu rispett ukoll lejn lejn il-siena. Il-fatt imma li qabel niftakar wieħed kien jgħidlek isma' tittaqra biex ittejjeb il-Malti. Mhm. Imma jekk m'għandekx il-ħin biex taqra. U ħafna mill-kitbiet huma bl-Ingliż, x'wieħed jista' jagħmel.
Ma naqbilx miegħek li ma nixħin, fis-sens il-ħin aħna nagħmluh, bdejna ngħidu l-ewwel forsi naqra iktar diffiċli llum għax impenjati b'ħaġa u b'oħra. Imma il-ħin inti tagħmlu anke jekk jien naf eh, tkun qed tuża Facebook biex inkomplu ma nibdejna ngħidu l-ewwel u segwi l-paġna kelma kelma pereżempju jew għid li 200 jew hemm paġna oħra Jidher li għidli Għidli 200. 200. Sewwa, u mbagħad hemm għida bil-Malti. Eh, per eżempju, għidli 200 eh, jippubblikaw novelli osra ser osra ta' 200 kelma kollox, ġifieri tkun fuq tal-linja jinnaf, tkun ħator orqod xi ħaġa kull ma toħodlok ħames minuti. Ġifri fil-verità rridu niġu aktar konxi li madwarna hawn. Eżatt, sakemm hawn mezzi li qegħdin waslu l-Malti li forsi ma nafux bihom jew ninjorawhom imma qegħdin hemm biex jintużaw u ma utli ħafna. Fuq suġġerimenti li waslu li li nixtieq fil-ġimgħat il ġejjin jagħmlu distinzjoni bejn il-i u l-ie għax qed toħroġ ħafna f'ġonġi illi n-nies jitgerfxu fil-logħba tagħna. U fejn iddaħħal dil-imbierka għajn? Ġifieri fidejk biex fil-ġimgħat li ġejjin nifokaw fuq. Il-qudiem nista' niżvela li ħa tiġi eh, membru tal-Kumitat tal-Azzar Malti Bernice li għamlet it-teżi tagħha fuq id-deċiżjonijiet. Daw il-famużi deċiżjonijiet li jażlu jekk skont tinkitibx bit-tu jew bid-d mhm. li tant ħab tul il-ċerti nies. Dej, għaw min jitbaqba għalihom, iva, ġifiri għaw min jgħidlek daħħa għadu jibidlu l-ħin kollu. U eh, eh, jgħat eh. ispjega għaliex jimbidlu u xinu l-proċess biex jimbidlu. Mbagħad ikollna program fejn nispjegaw aktar ximbidel u x'ma nbidilx. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna lilek Sefora fidejkom biex anka tiltaqgħu ma' Sefora din il-ġimgħa fil-festival tal-ktib li ħajsir. Mill-erba sal-ħadd, mill-erba sal-ġimgħa fil-ħodu sas-sijat ta' wara nofsinhar u flaxxija mill-ħamsa u nofs sa' disa' u nofs, u s-Sibt u l-Ħadd ġranet sħaħ hemmhekk f'Dar il-Mediterran. Dar il-Mediterran għall-konferenzi biex wieħed ikun jista' joqrob aktar lejn il-letteratura mhux biss Maltija imma ovvjament aħna nippromwovu kemm jista' jkun il-lingwa nativa tagħna. Ħa mmorru għal Telebeħ, nerġgħu niġu lura u ċ-ċans li nilagħbu flimkien b'wieġeb bil-kontra. Ħa nistennikom hawn.